Sou, an hei wier mer nach emol bei der selwechter Session mam Tom mat dobäi. An Tom, ech sinn nach ëmmer déck jalous op däin Bajonett op denger M4. Dat gesäit esou gäil aus, gell? Jo. Ech wëll där och eent, gell, putain. En plus ass dat total bluddeg, gell? Jo, et ass den éischter verrascht, géing ech soen. Jo, mee et ass och damaged. Mir ass egal, et huet souwisou keng Funktioun, gesäit vill méi gäil aus wanns dat total ugerascht a freckt ass. Dat ass jo och gutt, wéi wéit dass säin Géigner fillt, säi Gutt Bluttvergëftung kritt, he? Ja voilà, Wascher und Ascher, gell also. Sou, ma mir maachen ons lo erop op d'Airfield bei de Rescht vun de Lëtzebuerger Leit. Hoffe mer mol, dass si nach do sinn an d'Stellung halen. Mir haten an der leschter Folg scho e bëssen Action mat engem feindleche Scharfschützen, deem mir begéint hunn. A mir ginn elo mol Dubrovka auseneen huelen, fir mol nach e bësse Friess ze fannen oder esou. Wär keng schlecht Idee. Absolut. Majo, also ech hoffen, mir fannen nach e puer Géigner ënnerwee, dat wär déck béis. An zwar déi Zort, déi eis net ëmbréngt, mä déi mir ëmbréngen.
Jo, esou wéi du virdrun, esou klenge Kappschoss vun hannen. Genéckschoss, wann ech géif. Genéckschoss, pardon. Ech sinn ech sinn Tom der Profi, mech rifft een nëmme bei extrem wichtegen Opträg an esou. An ech si Fransous an ech bréngen ëmmer meng Baguette a mäi Brie mat.
Vergiess de Beret net. Ouni e Beret bass de näischt. Nee, kenns de den?
Obwuel, de Léon, deen hat ouni e Beret un. Ah, du kenns en awer.
Jo, natierlech.
Deen ass esou cool, gell? Deen Schauspiller ass ee vun menge Lieblings-franséisch Schauspiller. De Jean Reno, absolut. Dat ass super, schweig dat, nee, schweig dat lebber. Vu von den Flüssen. Ja, genee, dee Film dat, ass esou. Dat ass jo e franséische Film. Den ass mega béis, dee Film.
Ja, genmanipuléiert äh, iwwer Nazien. Iwwerdriwwen. Ah, Déi Frankräich anhuelen, dat ass jo gäil. Ëmmer dat Richtegt am richtege Film, gäil. Am Fong ass et total, wou ech dat erausfonnt hunn, hunn ech et am Fong total dämlech fonnt, mee de Film ass nach ëmmer gutt. Huel du mol déi iewescht Bar an ech huelen déi ënnescht hei.
Alles klar. Fir Supplies hei ze fannen.
Ja, ech brauch Buff. Ja, mir ginn an d'Dörfer, mir sichen do mol no Friess. Net, dass mer um Wee vu bei d'Airfield nach erhéngeren. Boah, hei ass näischt aneres da wéi Kleeder, mengen ech. Hei ass guer näischt dran. Wat läit do?
Ah, net eng Hoxton, eng, eng Dallas Mask. Wat hu mer hei nach? Händchen. Hunn ech Händchen? Jo, ech hunn Händchen.

Kap. Äh.
An Smooth lass mer dat lackéiert. Wann du eng Spray do hues, fräen ech eis éische Bescheed. Ja, ech hat virdrun eng gréng gesinn. Ah, eng gréng wär wierklech net schlecht. Mousse gesäit déck, oder am Schwaarze gesäit se och net schlecht aus.
Da leeft guer So, näischt. mal komm mat. Nächst Haus. Et sinn e puer Häuser, wou mer kënnen erkunden. Et sinn als éischt déi heiten, mengen ech, nach. Wat, hei läit neps.

Jo ech si lo op der Strooss op der Kräizung no riets gelaf hei ass dann Häus. Ah en en Tarn hutt, dee kann ech leider net friessen.
Na jo bestëmmt. Hei si Vitaminpëllen, näischt brauchbares, putain verdämt. Damn.
So muss elo erof an dat Duerf goen. Wou bass de awer higelaf?
Ech si lo hannert dem Haus wou s du erof bass mengen ech.

Very nice. An dem weissen Haus dofir kéins de eppes fannen. Awer ëmmer oppassen dass kee Géigner ronderëm ass. Firwat ass alles esou hell bei mir hei? D'Sonn déi wärt grad réischt opgoen oder sou. Ja mee si bei mir och esou.
Ass Déi hell mega. Haiser op jidde Fall, déi liichte richteg. Wann ech lo mol enker iergendwann sat wier da wär ech och mol healing, dat wier net schlecht. Awer komm ginn an dat wäisst Houff mol kucken. Mëttlerweil fënnt ee jo iwwerall e bëssen Iessen. An de Server ass nei gestart, nu hu mer vläicht méi Chancen. We have more chances, man! Villäicht, jo. Ech ka mech nach erënneren, an deenen Haiser hei huet een ëmmer relativ oft Rucksäck fonnt. Hei hu mer schonn, ah, vergiess et. Awer och déi faarweg Rucksäck do, déi risen al Dénger. Jo, do ass verfault, vergiess et. Komm mat. Elo mol weider luussen. Ah, ech gleewe kaum an dem brongen Haus ass näischt. Bis mol hei da déi wichteg Häuser kucke goen. Irgendwo wäert mer hei eppes fannen. Dat ass Ja, total da war ich Pamper. schon.
Duerwen an den Häuser, déi si méi grouss. An déi heiten. Geh mol déi heiten sichen.
Ech hunn déi riets hei. Majo.
Ah, dat heescht, gitt déi doten Dier net op.
Hei läit Drénks du grad? näischt. Nee, firwat? Ech gemengt, ech hätt een drénken héieren. Ka sinn, well hei war nämlech lo grad eng Dier op. Also d'Aen ophalen an d'Waff ugewénkelt halen. Jo, souwisou.
War eis mam Zombie an der Wiss.

Dat gëtt relativ interessant hei. Also ech mengen nëmme dass mer an dëser Folge op där Film nach backen ne muss ja. dass a méi wichteg emol an sech eppes ze friessen ze fannen. Absolut. Hei ass Dir nach zou also. Hei dat schon erëm so kackt Tarn huet gell, wéi vill Dinger leien da ronderëm? Hei läit eng Éischt-Hëllefs-Këscht, dat ass schonn net schlecht. Ech huelen déi mol einfach mat. Ah, ech hat him en plus och nach de Rucksak geklaut.
Oh fein. Ass e klengen Hunter-Backpack. Du leefs hei virum, oder? Jo.
Okay, ma ech ginn dat grousst rout Haus hei kucken. Och wann et elo net esou rout ausgesäit, mee normalerweis ass et esou e rout Baksteenhaus. Bakstein, Bakstein.
Wéi kënns de da dorobber?
Huet mech un wat war et Umf hm, Eckstein Eckstein oh, ah, alles muss versteckt sein den Schlo Backstein dro gedet. So also was du willst den Féier gréng machen, dann hast du deng Chance hei bannen läit eng gréng Spray Dous. Na ich wees net. Ich meng meng bleift schwaarz. Ech hun meng lo schéi gréng gesprayt a mäi Snipergeweer och. Awer d'Aaxt kann ech nach gréng sprayen. Ja?
Yes.
Eng Dachs wär gäil. Ma dann komm eran, t'ass nach genuch dra, Männchen, d'Dachs. Yes. Wéi engem Haus bass du? An deem groussen rouden, wat esou hell wäiss liicht. Ah, waart, ech hu grad Uebst fonnt. Ah, oh, Huren, Hurentom do. Mee ech ginn der no eng Béchs, ech hunn der elo zwou. Niewendrun am Raum hei, läit do um Buedem. D'Axt ass zimlech béis an Schzar wéis gefierft hues.
Oh geil. Sou a lo let's go, net ze laang hei bleiwen. Net dass ee vun deene Fuckers ons hei erwëscht he. Gi mol rop de Café kucken, ech gin erfir dat gréngt Haus nach checken. Ah waart, ech sëtze mech hei niewent, ech sin um, ech si starving. Ah ma da buff du mol eppes. Buff du déi zwou Saachen, well ech sin, ech sin ëmmer nach hungry he. Ech na näischt, ech hun na net esou vill z'iessen gebraucht bis elo. Ja ok. Also friess du mol déi zwou Béchsen, dass du morem fit gëss. Jo,
dat muss sinn. Putain, dat ganzt Uebst hei, s'aus verfault, gell, dat nervt mega krass. Uebst hëlleft jo am Fong net vill, mee wéinst e bëssen, dat wier schon net schlecht.
Komm elo, lass meng Béchs verschwannen, putain.
A vill First Seep. Daer ass och nach kee Krunn an der Géigend, gell? Ja, ech kann der eng Fläsch ginn. Ah, ech hunn och nach genuch ze drénken, mee ech drénken normalerweis ëmmer gäre vun de Krinn léiwer. Do ass e Floss e bësse méi wäit ewech vun hei, wou ee kann draus drénken. Sou, waart, ech ginn e Café erop checken. Hei, bleif du op denger Plaz, wann s du wëlls.
Jo. Muss ech hu lo zwou Béchsen opgemaach, allen zwou si fort. Natierlech wiesselt hien op Magazin, gell, déi domm Sau.

Oh oh oh, eng Béchs Spaghetti, Béises. Mmh. Ech well lecker, ech well wëssen wéi lecker et ass déi ganz Zäit nëmmen sou Béchse friessen ze hunn hei. Ja, ech hunn ewéinst puer eng eng Béchs Pige fonnt an Baked Beans. Wonnert mech, zwou Saachen hunn ech schon éiweg nemmi fonnet an zwar sinn dat Sardinen an den Thon.
Arg.
Déi hunn ech schon éiweg nemmi fonnt gell. Ech mengen déi sinn och komplett eraus goe ginn aus dem Spill hunn ech d'Gefill. Temps ging ech meng mol net ginn, ee meint ee kritt Béier oder sou.
Ech gleef kaum dass hei, jo dach den Rasputin quass esou bësse Béier méisseg mee boah ey absolut nix an dem Kack Duerf hei gell.
Nee has keng lass. Maache mech fäerdeg.
Muss dat heiten d'Bauere gewierscht si gell, se hu keng vu Fecht. Keng befestegt Stroossen an sou gell, ass déi komesch. Jo nee, sou gin ech
nach niewendrun, ze brauch sou laang fir ze buffen an ze drénken. Du ass grad laanscht mech gelaf. Wéi, wou stees de? Ah, duerwen.
Energized. Ok, ma dann chill da, pass e bëssen op ronderëm, ech buffen och eppes. Ech drénke lo mol alles wat ech hunn.

Trip nach déi Fläsch Waasser hei. Ah ass déi ruined? Soen ech gehéiert dass déi elo ruined ass? Nee drink. Sou lo drink gefällegst déi ganz Fläsch beieneen, zack erof domat der. Komm do geet do geet dach nach. Du hues ze eidel gesoff. Nee. Boah, ze brauch hat ze sou lang fir ze drénke gell.
Mhm. Mega krass. Ja komm, du misst nach 10 Prozent dra sinn, du gëff der endlech mo Gas hei gell, du ass net normal. Ech nach nie an mengem Liewe sou lang gebraucht fir ze drénke gell. Ass der lächerlech. Ah Büxlöff na Béises.
Muss mer dee just erëm gin, ech sin eenschen deen schon. Kee Problem, kee Problem.
Kann och na Kompost gin. Ma läit läit nach emol um Buedem gell. Ech schmei just meng Béck Spaghetti mat der op. Ok hydrated sin ech jo mol.
Lo just nach iessen. Komm verstopf der déi ganz Dous Spaghetti eran hei.
Ech hun och nach Vitaminne Fläschen an sou Zeunen.

Mat Saachen doranner, zack. An déi huele mer dann natierlech erëm mat. M4 in two hands, sou. Also ech si mol net méi hongreg. Sou, ech mengen da kënne mer ons elo mol. Bass fäerdeg?
Jo, jo. Da komme mer elo mol op de Wee fir erop aus dem Duerf hei. Da mengen ech da kënne mer och späicheren an jo da kënne mer och fir haut ophale mol. Da gi mer Richtung déi Strooss fir op Krastenhaff.

Seng Fitschkech hun Schwieregkeetsgrad emol gekuckt gell, do steet da sou mega einfach, heescht da sou Daddy can I play? An dann dee schwéierste Grad ass Ech sin d'Ausgebuert vun der Hölle gell, sou mega krank. Geil.
Ech muss mer lo emol e Video dovun ukucken. Erënnert e bëssen, jo mam Ade Moie kanns dat man.
Ade Moie gëtt schwiereg, wann da muer muer Owend oder sou. Jo, majo.
So du misst mer geschwind un d'Strooss hei kommen.
Ech hun den Samsteg rem Cou- Schmuercours de ganzen Dag op der Uni a Samsteg och. Oh Fritz, hör De op, ass Gelass, dat- gees d'ganz Woch iwwer schaffen, wells de Stage hues an hues de Freides an de ganze Samsteg Cours. oh, ass dat ekelos. Ja, dat ass wonnerschéin. So ech ging so mir gin ons lo hei an de Bësch hei fir verstoppen, kuck mer fir sou wäit wei wäit wéi méiglech vun der Déngens ewech. Ah am Fong kann mer nach e Stéck lafen, gell? Mir hun mir hun nach 5 Minutten hei ze spillen, gell? Jo, ech gi so, da kucke mer sou wäit wéi méiglech ze kommen hei bis bei d'Tankstell villäicht. Na, ech bäiche mer bei der Tankstell an der Géigend an. Et schengt am Waarm, cool. Laffe mir elo erëm erof Richtung Polana oder wat? Nee, mir lafe elo Richtung Krasnov Airport. Erop, ah do ass och eng Tanke. Majo, mir lafen do an déi Richtung an da maache mer eng kleng Paus bei der Tanke.
Korrekt. A wann de Ben dann ons entgéint kënnt déi nächst Kéier aus Krasnov, da kann ech him d'Scharfschützegewehr ginn. Wann sech dës Skelett, Korrekt. wann sech dës Skelett rem kille léisst. Houre Benzer, keng drop, gell? Da war dat lech ke Käit näischt ginn, oder wéi? Nee, d'lescht Kéier si mer alleguer gefreckt an du sinn déi aner zwee gefreckt an ech net. Also mir sinn zimmlech oft gestuerwen an der Lescht. Hm. Vill erlieft säitdeem s du net komm bass. Ja, gell?
Ech genuch verpasst, du. Ah, muss ons enke iergendwann esou ganzen Dag iwwer Zäit huelen. Net ganzen Dag, mee esou puer Stonne mol. Ei.
Ja. Oder bis ich heim erfund hue, dass die die half Zeit ëm wisse. Ja da liest du Bescheid fir ne ah, da bas du so äh, du han mis kom nach Häuser kommt du fir Häuser.
Mal kucken, wat hei beim Duerf steet. The fuck, wou, wéi en Duerf ass dat do? Äh, dat Duerf, dat sollt normalerweis net do sinn, ne? What the fuck? Wou si mir hei? Wéi heescht dat Kackduerf?
Sichen grad op der Kaart. Sinn zwee Wierder. Also op der Kaart déi ech hu steet dat net drop. Dach den Ayi Bopopka do, dat ass Dubrovka, mee dat hei ass awer net méi Dubrovka, do si mer dach scho laang eraus.
Mir waren der nach guer net an Dubrovka. Ma dach, mir sinn do elo grad duerchgelaf, pass a Kopp. Ah. Ass gutt. Ah jo dach, dat ass Dubrovka, jo. Mee dat hei ass awer net Dubrovka, Dubrovka si mer grad duerchgelaf.
Naja. Vläit ass et dat lénkst niewendrun, do steet näischt derbäi. Aus Dubrovka, wann s de deen amplaz dee roude Wee, dee klenge Feldwee ridderop gees an dann no lénks do. Verstees du? Jo, mee. Mir si awer aus dem Duerf lo rausgelaf. Honnertprozenteg si mir aus. Well dat hei ass nämlech eng befestegt Strooss. Nëmmen déi rout Strooss si befestegt. Boah, ech hu grad iergendwéi mega den Iwwerbléck verluer, gell. Also entweder hunn ech mech lo wierklech mega verkuckt op der Kaart, oder. Mir sinn wéi ech ech ech wat ech muss mech iergendwou hin astellen an dat Ganzt mol oh mäi Gott wat wat leeft. Gëtt et dann nach eppes wou wéi d'Brobow Dubrovka heescht? N ee normalerweis ass hei näischt méi zwëschent Dubrovka an Dann ass Dénges. dat dann ass dat hei vläicht nei.
Mir Ech sinn pak hei mol erover Kompass gaangen. aus.
Wann s du no Dubrovka selwer kucks, do ass sinn dräi Stroossen, déi rout, déi wäiss an déi orange. Ah wat, ech mengen ech wees wou mer gelaaf sin. Ah fuck, mir si falsch gelaaf. Falsch Richtung. Mee iwer Dubrovka ass jo dat klengt Duerf, ech wees net op ech dat gemengt hun, mat der gieler Strooss. Jo. Dat ass dat Duerf.
Mee positiv ass, hei ass e Krunn. Zombie hannert der. Wou? Ech schmetzer färdeg.
Wow. Hei ass awer Krunn.
Komm mer ginn ee Krunn mol sichen.
Ah wat, hei ass nach Café. Jo ech gi soen dann duerch. Ech war lo geduet, Merde, hei stëmmt dach eppes net, gell. Ech ginn an de Café ra kucken wat hei nach esou dra läit. Vläicht eppes Nëtzleches, et weess een et jo ni. Fault Uebst. Jo wa mer schonn hei si fënnt ee vläicht eppes Dëst. Oh den Zombie ass erëm an der Géigend. Ech géing soen da logge mer ons hei an deem Duerf aus, gell. Da wësse mer wéinst wou mer dru sinn. Jo.

Drink water.
Water oh ech gesinn dech. Reload sou wat ech elo no an ech géing soen dann beendege mer heimol d'Folg vum Dag rem an da gesi mer ons déi nächst Kéier rem wa mer ons de Wee op Kraston afmaachen. Ech soen iech Merci an e schéinen Owend oder e schéinen Dag oder e schéine Moie wéi och ëmmer der et kuckt elo. Ciao. Jo schéinen. Tschüss tschüss.